Арай биирдэ, арай биирдэ олуун өйдүүр
Дойду сир-уот иччитин күндүлүүр, маанылыыр аата Аар Тойго тойонугар барылаах Байанайга Дириҥ далай хаайыныгар күөх боллоххо махтана сүгүрүйэ арчылыы сылдьым. Бу дьиҥнээх буолбут түбэлтэ. Ол иһин биллэр биричиинэттэн мин главнай дьоруой аатын уларытабын Миитэ. Миитэрэй диэххэ. Тоҕо диэтэххэ, билэр дьон син-биир билиэхтэрэ, сэрээй дьон син-биир сэрэйиэхтэрэ. Оттон мин билбэт дьоҥҥо сэрэтиилээх сэһэн курдук сэһэргиибин. Горбачев «Перестройка человеческий пактор. Сухой закон» диэбит лозуна өрөгөйдөөн турдаҕына тыһыынча тоҕус сүүс аҕыс уон сэттэ сыллаахха балаҕан ыйын сүүрбэ биэс күнүгэр Үөһээ Бүлүү улууһугар Сылан түбэтигэр Өкүлүкдэбэҕэ сылгыһыттаран пардагар буолбута. Оччолорго биһиги үс буолан, доҕорбун, атаспын, бииргэ бултуур киһибин кытта үөмэр, үөмэрдиин уонна тастыҥ бырааппыныын сүрдээхтиин тайахтыы сылдьан, киэһэ эбэбит эмис соботун нимиччи буһаран бараммыт, аһаары олордохпутуна хаһан да быыкабай киһи үөмэр ноколоор уҥуор аартыкка аттаах киһи киирдэ. Түннүккэ өҥөс гыммыппыт, кирдик сиэр аттаах киһи киирдэ. Пахай, балыксыппыт төбөтө босхо, диэтэ. Үөбэр оччоҕо кирдик сылаҥ диэки биһиги эрэ тайахтааччыбыт уонна балыксыттар кусчуттара илийээччилэр Таһырдьа ампар ойоһор тахсан көрбүппүт киһибит кирдик даҕаны ыҥыырга нэһиилэ иилиллэн иһэр. Кэннин диэки чэнирийдэҕинэ тэһиинин тардар быһыытах ата туормастаммыт курдук тохтуур. Иннин диэки дьүккүк гыннаҕына ата гаастаммыт курдук барар. Уонна үөгү, хаһыы, ырыа-тойук, киэһээҥҥи чуумпуну алаас иһин аймаан кэбистэ Дьон дьон курдук туормастыы туормастыы ыгаастык аастыы айаннаан кэлэн ат сэргэҕэ хорус гынна Миитэрэйин биллибит Миитэрэй арааһа кэлбитин биллэ быһыылаах түһээри хаҥас диэкки иҥнэххинэ атын кытта ыҥыыр холборуйда ыҥыыр ата ат өрөҕөтүгэр Киһибит тоҥ бадараҥҥа лис гына сыстэ. Киһибитин икки өттүттэн ылыммыт өйөөнөн парка киллэрдибит. Доргуйбута ааста быһыылаах, дьэ эмиэ хаһыы-ыһыы буолан барда. Дор, Митя, бүтөр дэр. Бу сиргэ уокка кэлэн ман хайда оргуй оҕус булухан туох атах хаһыы-ыһыы буолан хааллыҥ дады. Ээ, ээ, хаһыытаан диэн тугуй? Мин билигин өссө илиммитэ киириэм.

Кыһыл сукуну курдук кытарбыт тимир оһоххо тиийэн лаххана ора түстэ. «Э, бу киһи умайда» диэтэ да сүрдээх окумалыттан ылан аһаҕар аан диэки анньан кээспитэ. Аны киһибит аан боруоттан иҥиннэ туруйалаата туруйалаата даҕаны тиийэн биэс-алта миэтэрэлээх сиргэ иһибитигэр собо буһан тахсыбыт кыһыл чоҕо куба түүтүн курдук үрүҥ көмөрүнэн бүрүлэнэригэр иккилиитинэн батара түстэ, кулуһун үрдүнэн көттөн тиийэн

Ууллубут китайскай синтэтиэскэ таҥас сыта тунуйда. Хас да туруммут киһибитин куҥ этигэр сыстан хаалбыт таҥаһын эргиччи ыстаанын уҥа кыптыынан кырыйан кэбистибит, хантан эрэ киэҥ ыстаан бута булан кэтэттибит, атын ыҥыырдаатыбыт, ууну булбатах, илимнээх, өҥөйөн көрүллүбэтэх ыһыктаах пуутун төргүүлээтибит, саатын уус ойоҕугар ыга баайдыбыт уонна тэһиинин тэлэгиитигэр иҥиннэрэн кэбистибит Дьэ ол кэнниттэн киһи били Павел түөрдүн икки сыллаахха столяракка бэриппит ниэбэс солдатын курдук икки илиитин сараппытынан ыстааныга холлубут киһи курдук ат чоччо оҕустуттан бэҕэһээ киһи уллаан туойан ыһыытаан кэлбит ааттыгынан төннө турда Куһаҕантан киһи да күлэр, эмиэ да сонньуйуо, эмиэ даҕаны аһына, сол эрэн сэтэрии соҕус кэнниттэн көрөн турдубут. Эдэр булчуттарга, балыксыттарга, сир аһын хомуйааччыларга Туох барыта сэттэх, сэлэннэ. Өбүгэлэрбит барахсаттар уһуктубат ууларыгар утуйаталларын уйгурдубакка, айылҕа нуһараҥ чуумпутун аймаабакка, күөх оту тостуктээбэккэ сытарынаҕы туруорбакка, күлүккэ чуумпу уутун долгунурдубакка этэҥҥэ сылдьыҥ диэн алгы халлаан булуохтун. Дом, икки тыһыынча сүүрбэ сыл Туймаада хочото этиҥи уон тоҕус күнэ сэһэнийэ суруйда, сэрэххэ сэһэргээтэ Сылаҥтан сыдьааннаах Пантелеймон Степанов